Issa jien għalija reazzjoni is ara ċ-ġur din mhux li ra tirred wardi. Eh, mux tistenna, sten, ismi sten, stas, naqlalek l-istilel u naqlalek il-ħara maħħom. Ajjat stram il-villa. Kif intom la violent? U għanajdlek, wara din l-elezzjoni, F'dal pajjiż, f'din l-island, hawn bżonn ftit laħs, daħk tajjeb. Imma niġu lura għal dak li qed jiġri fil-Villa Islanders. Kif qed tinnutaw, id-drama qed tikber. U taf x'ġara? X'ġara?
Reġa' ġie lura Edward!
Tgħidlix! Tgħidlix!
Tgħidlix!
Tgħidlix!
Tgħidlix!
Ej, daħal Edward, oh.
Issa jien għalija reazzjoni isa raċ ġurdin, mux li rat il-Edward di. Ma nafxin.
U anka tittara xħass Edward meta reġa daħal, meta staqsewħ. Edward qal. The feeling coming back in was exactly like the first time I came in. I was very, very nervous. Issa jew jiena erbgħin bdew jeffettwawli il-ħabbiet t'għajnejn mhux qed nara daqshekk, imma jekk naraw meta daħal l-ewwel darba Edward fid-dar, araw.
Qas ċans jilbsu l-piġama ma tajnihom.
Hi guys. Qatt laqas biss għan bil-qiegħda, just Eknoleġġjaw li daħlu daqshekk. Imma t-tieni darba li daħal, ara daqsxejn x'għamlulu. Isom daw lil junfanti, jew bħal dil-moza. Jew kella isom daw il- Ejja, eh, eh, eh, ħallu hemmhekk, som dawk insomma. Sinjuri, fid-dar Qed jiġru affarijiet verat strambi. Miss qishom qed jiżdiedu. Jiena ma nafx tiftakrux, imma darba sparixxiet Kira. Għal xi jumejn sħaħ ħadd ma jaf fejn hi. Imbagħad kien sparixxa Edward, logħba minnhom ma kienx ħa sehem.
Hawnhekk Henrik għandha idea mfaxxata. Għajjat stramb fil-villa. Kreaturi strambe libsin bħal ġellieda Afrikani. Dan, dak Serwin. Ah, sorry. U din, xaqqet saqajha. Saqajha mhux sorma, għax bada ngħidu xaqqet jisu ma jek mal-ewwel imorru fuq ix-xaqqa, fuq sorm. Jien l-enkwa daħares.
Eh, U ninnutaw hawnhekk il-mod kif qed jorqod Sven. Arah, mitwi, qisu ta' The Exorcist. U intom ukoll. Jien ċert li ħafna minnkom jinnutaw affarijiet strambi ħafna li qed jiġru fil-villa. Iktbulna hawn taħt l-affarijiet li rajtu u aħna nsemmuhomkom. U la qed insemmulok kult u superstizzjonijiet.

Oh. Oh, miegħu fejn spiċċajna. Holistically qiegħed għandi Stan. Stan xiex nistenna? Eh, mux tistenna, Stan, ismi Stan Stars, naqlalek l-istilel u naqlalek il-ħara maħħu. Eh, tajjeb. Virgo, rason kbira. Jem, Virgo, ma mandiċ rasi kbira. Virgo, jobbu jmeru l-alla.
Aquarius.
Minu?
Ehehehe, l-importanti ta' Sven, għidilna. Jagħmlu ħafna storbju pero meta tasal m'hemm xejn. Taf ma' min jaqblu? Eh. Ma' ħadd. Ma' Miriam biss. Aries, dil-ġimgħa ġejja ġimgħa tajba ħafna likom. Sakemm ma tkunx Aries Laburist, hemmhekk naqa' mnejka.
Mhux hekk! Gemini!
Eh, xiex fuq Gemini?
Imur ixaqlaq għax qiegħda pparkjata ħażin hawn iżużu ġemini hawn isfel. X'inti tajt ara ħi, ejja ħa nitilqu 'l barra x'qed twerwirni qiegħa. Dak kien Laugh Island tal-lum, imma għada x'se jiġri? Saċ ma nafux li hu żgur li ħa nkunu qegħdin hawnhekk fis-sebgħa fuq Stradariali agħmlu like, subscribe, share, insomma agħmlu dak kollu li tixtiequ l-importanti li tkunu qegħdin hawnhekk magħna. Bħas-soltu ħa nrebbħu rigal, illum għandna headphones Bluetooth. Kull ma tridu tagħmlu huwa li taraw l-isponsors wieħed wieħed. F'mument minnhom, fuq sponsor partikolari ħa tinstema' kjana twerżaq bħal meta rat lil Edward. Intom kull ma tridu tagħmlu tniżżlu isem dak l-isponsor partikolari.